Acḥal ncekker Ṛebbi imi i aɣ-d-ifka nubagi tikkelt nniḍen ass n ssebt. Ifka-aɣ-t-id iwakken sdukli ad neḥfeḍ acu d lmeɛna n leslak s laman deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Akkenni, wid yettqelliben abrid n Ṛebbi, ad t-afen s tddukkla ɣef win i d-isers Ṛebbi ad yili d lsas n laman-nneɣ. Nukni s lmumnin nbennu i laxert, lameɛna Ṛebbi yessefhem-aɣ-d, Ma ur ibni ara Ṛebbi axxam, Wid i t-ibennun sɛayun kan iman-nsen. Ibennayen-nsenen, lḥaǧa tamezwarut i lebni d lsas iqwan. Win ibennan ɣef remmel d amehbul, win ibennan ɣef ẓẓru d aɛeqli, lbenni-ines ad igerrez. Ṛebbi yessefhem-aɣ deg wawal-is, ula yiwen ur yezmir ad issers lsas nniḍen ala win i tt-ussersen, yeɛni Lmasiḥ. Ṛebbi yefka-yas tazmert d lḥekma deg ddunit d igenwen. Lḥekma ɣef cciṭan d lerwaḥ-is. Lḥekma ula ɣef lmut, lxaṭer ulama yemmut yuɣal iḥya-d, ass-agi yedder, ɣer yifus Rebbi. Win yetteklen fell-as ur yettneḥcam ara ass n lḥisab. D tidet, mkul win ibennun i laxert, yessefk-as lsas iǧehden ɣef ara yebnu. Imiren, d acu? Abna yessersen lsas iǧehden ad ibnu imiren axxam fell-as. Ṛebbi iqqar-aɣ-d deg wawal-is, kul yiwen ad iḥader amek ibennu. S wacu bnan ixxamen deg-s tzedɣem iḍ-agi a leḥbab? S ṭṭub? S udɣaɣ? Neɣ imken s udellas, s lyajuṛ neɣ s uɣanim? Win yebnan s ṭṭub, ad t-yawi wasif ma iḥemmel-d. Win yebnan s udellas neɣ s uɣanim, ad t-isseɣli ubeḥri ma iqwa. Ala d axxam ibnan s udɣaɣ ɣef lsas n uẓru ara iǧehden ma yexṣer lḥal. Akken i lebni n tudert-nneɣ, Ṛebbi iqqar-aɣ-d cɣel mkul yiwen ad ittwakacef, ad it-id-tban wass lxaṭer ad ittukacef s tmes Tmasa tettjeṛṛeb lecɣel n kul yiwen amek tella ṣṣifa-s. Ma yebna walebɛaḍ ɣef lsas ccɣel yettaṭṭafen, ad as-d-yaweḍ lujur. Ma yerɣa ccɣel n walebɛaḍ, ad as-iṛuḥ lujur-is. Imken tecfam ginayer, ḥkiɣ-awen deg nnuba-agi ɣef yiwen n ṭṭaleb n Sidna Ɛisa, isem-is Semɛun Buṭrus. Argaz-nni d amaxuf. Lameɛna mi yettkellaf Sidna Ɛisa i leslak, yuɣal iǧhed. Yiwen wass Sidna Ɛisa yenna-yas, Qqareɣ-ak a Semɛun ɣef ẓẓru-agi ara bennuɣ tajmaɛt-iw, alaxaṭer lmeɛna bisem isem n Buṭrus d aẓru. Yenna-yas, Tiwwura n tmezduɣt lmegtin ur tt-ɣellbent ara. Ṛebbi yebɣa ula d nekkni ad nbennu ɣef lsas yeqwan, yebɣa lbni n tudert-nneɣ ad iǧehhed iwakken cciṭan ur aɣ-iɣleb ara. D Smaɛun Buṭrus i aɣ-iǧǧan kra imeslayen i aɣ-isfehmen amek nezmer ad nbennu ɣef lsas n laman deg Sina Ɛisa Lmasiḥ, ameslek-nneɣ. Kunwi yesɛan tektabt n Inǧil, ad tafem tebṛat tis snat n Buṭrus, tasuret tamezwarut, laya xemsa, anida yettwekteb, Ḥerset iman-nwen ad temlilem i laman-nwen lfadila, i lfadila, tmusni, I tmusni, lqniɛa. Yeɛni ad neḥkem ɣef ṭṭbiɛa-nneɣ, ur nfeqqa ara. I lqniɛa, ṣṣber. I ṣṣber, ttuqa. I ttuqa, lmaḥiba tagmat. I lmaḥiba tagmat, lmaḥiba. Alaxaṭer ma llant deg-wen s ṭṭaqa leḥwayeǧ-agi, ur tettilim ara d ibexliyen neɣ mlal fakya deg tmusni n Sidna Ɛisa Lmasiḥ.

Iḍ agi ad nxemmem cwiya ɣef imeslayen-nni i awen-ɣriɣ, ḥerset iman-nwen, ad temlilem i laman-nwen lfadila. Ad nsemmi lfadila agi leḥyuḍ lbenni ara nbennu i lexxart. Amezwaru lsas d laman deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ, ɣef ay neḥfeḍ ddurt iɛeddan, dɣa ad nbennu fell-as leḥyuḍ lfadilat. Acu lmeɛna lfadila? Ɛni mačči d lxir d ayen lɛali? Yiwen n Raṣel zik yenna-yasen yimasaḥyen, Ččaret ulawen-nwen d ixemmimen-nwen s wayen ilan d tidet, ayen akk ilan d lḥurma, ayen akk ilan d lḥeqq, ayen akk iṣfan, ayen akk imelḥen, ayen akk ilan mechur lɛali, ayen akk ilan d lfadel, yuklalen lḥamed, Ttxemmimet ɣef wayagi. A lxaṭer ma llant deg-wen ssṭaqa leḥwayeǧ-agi, ur tettilim ara mebla lfakya deg tmusni n Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Ayen akk yellan d lfaḍel i yuklalen Aḥmed. Ma lbenni n tudert-nneɣ yebna s idɣaɣen, d tidet,

S wacu bnan leḥyuḍ n yixxamen deg-s tzedɣem? Ɛni s ṭṭub? D tidet, ṭṭub yerxes cwiya i wid ur nesɛi ara. Ma tselɣeḍ leḥyuḍ n ṭṭub, ḥedd ur yettwali acu yellan sdaxel, ma d ṭṭub neɣ ma d abɣax.

Acḥal d abrid, lxedɛa, lekdeb, d asetɛamel. Yiwet tikkelt, Sidna Ɛisa yewwet ɣef kra medden itebɛen ddin, yenna-yasen, Ay at sin udmawen, tettemcabim ɣer izegwan ijeggren, iḍehren deg berra cebḥen, lmeɛna daxel ččuren d iɣsan, lmegtin, mkul ṣṣifa, lwessex. Lḥiḍ ijeggren, zeddigit deg berra, lmeɛna acḥal d abrid, ur iṣeḥ ara ala xaṭi zdaxel d ṭub kan daymi yaɣ d-iqar rebbi mkul yiwen ad iḥader amek i bennu ɣef lsas nni laman deg sidna ɛisa lmasiḥ kunwi si lemẓiyen iqaren tḥamlem sidna ɛisa tumnem yis laman nwen d ulac ma ur ibeddel ara sidna ɛisa ulawen nwen imut iwakken ad ikkes ddnub nwen akun ifdu Imiren mi tettuselkem lǧettat nwen, ttuɣalent d lmuqeddeser n Rruḥ Lqudus ilan deg-wen. Tura ur tettilim ara iman nwen, tettufdam s ssuma tameqrant. Aḥemdet ihi Rebbi deg lǧettat nwen. Win izenzen axxam n tudert-is i Sidna Ɛisa, ur yezmir ara imiren ad ixdem ayen i s-yehwan. ad itbeɛ ṛṛay-is, d Ṛuḥ Lqudus, Ṛuḥ Ṛebbi, i yezdaɣen deg wul-is, i iḥekmen fell-as imiren. Daymi i ɣ-d-iqqar Buṭrus, Ḥerset iman-nwen ad temlilem i laman-nwen n leḥyuḍ lfaḍila. Bnut ɣef lsas Sidna Ɛisa Lmasiḥ s idɣaɣen n tidet, lḥeqq, d ṣṣfawa. Imiren, ur teḥwaǧem ara ad tesselɣem iman-nwen deg beṛṛa, Kulci ad yeṣfu si zdaxel armi d berra, kulci iṣaḥḥa iqwa. Ayagi ur d-itekki ara seg-neɣ, s tazmert-nneɣ, lameɛna d Ṛṛuḥ Lqudus, Ṛṛuḥ Ṛebbi izedɣen deg lmumen n Sidna Ɛisa ixedmen deg-s. Iyyaw ad nṭaleb Sidna Ɛisa tura s ttdekkir-nni ad aɣ-iṣfu, ad yuqem deg-neɣ tazmert n Ṛṛuḥ Lqudus. Laya tlata.

Tura, acu-ten leḥyuḍ-agi ara nbnu ɣef lsas di lebni n tudert-nneɣ? Buṭrus yeqqar-aɣ-d ḥerset ad temlilem ilaman-nwen lfadila. Ɛni ur tessinem ara acu-tent lfadilat Ṛebbi? Ṛebbi iqeddes, Iqaraɣ-d qedset ula d kunwi imi tlam d arraw-iw. Ilaq lehdur-nwen ad yili kullas di niɛama, ad ittummelleḥ s lmelleḥ. Iwakken ad tisnem amek ara tǧawbem i mkul yiwen. Ma yella Rruḥ Ṛebbi izdeɣ deg-neɣ, ad aɣ-iqeddes iwakken ayen ara nini ad iṣfu, ayen ara nexdem ad ilhu. Ṛebbi d lmaḥiba, ur iḥemmel ara ddnub-nneɣ, lameɛna walit anta lmaḥiba i aɣ-d-ifka imi nettusemma d arraw-is. Ṛebbi iḥemmel-at ddunit armi d-ifka Lmasiḥ i wakken kul win yumnen yis, ur ifennu ara, lameɛna ad isɛu tudert n dayem. Ɣef wayagi i aɣ-d-iqqarem ḥemmlet waygar-awen. Ishel i ak ad nḥemmel wid i aɣ-iḥemmlen, lameɛna iqqar-asen i warraw-is ḥemmlet iɛdawen-nwen. Xedmet lxir i wid i ken-ixedmen ccer. Ḥaca ma yezdeɣ deg-neɣ Rruḥ Lqudus ara nezmer i wayagi. Ṛebbi d Ṛṛaḥim. Iqqar-asen i warraw-is Ilit d iḥenninen am Baba-twen illa d Ṛṛaḥim. D iseɛdiyen wid iḥenninen alaxaṭer a sen-d-as ṛṛeḥma. Ṛebbi d Aḥeqqi. Ittwakteb lmizan Ṛebbi lḥeqq. Iqqar-asen i warraw-is lmizan ineqqsen Ikreh-iten Ṛebbi. Ṛebbi iqqar-aɣ deg wawal-is mkul yiwen ad iḥader amek ibennu. Ula yiwen ur izmir ad isels lsas nniḍen ala win ittusersen, yeɛni Lmasiḥ. Ma ibna walbaɛḍ ɣef lsas-nni s ddheb, s lefṭa, ad fsin-as lḥisab. Ma ibna s usɣar, s udellas, ad t-id-isban wass, lxaṭer ccɣel mkul yiwen ad ittwakacef s times. Win yebnan ɣef lsas, laman, leḥyuḍ, lfadila, s idɣaɣ n tidet, lḥeqq, ṣṣfawa, lḥenna, lmaḥiba, ttuqa, lebni-ines igerrez, ur yesɛa acu ara yugwad. Lfadilat n Rebbi akk ttwafen deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ, am ccegɛa-ines. Win yettkelen fell-as ur yettneḥcam ara s lḥisab, ala xaṭer ma yebna walbaɛḍ ɣef lsas-nni s lecɣal yettaṭṭafen, ad as-d-yaweḍ lujur. Amin. llan wid yebɣan ad fehmen akteṛ amek ara bnun tudert-nsen ɣef lsas i d-isers Ṛebbi, aktbet-aɣ-d ad tessutrem yiwet ktab s tafransist i tusemman La Vie Nouvelle en Christ. Tudert tajdiḍt deg lmasiḥ. Tektabt-agi tettili d iɣen s taɛrabt lmeɛna mačči s taqbaylit. Wid yebɣan tektabt s taqbaylit sutret lmetul. Yesɛan deg-s taḥkayt yiwen aḥkiɣ ɣef sin ixxamen. Ataya lɛelwan-nneɣ. Nuba lbeni rebbi, boîte postale 141 Monte Carlo, Monaco. S taqbaylit,